Malihat parkembangan umat Islam di jaman sakarang ini, wahini banyak umat Islam handak minta tanggung. Wahini nih, nang partama jangan manyanyiakan waktu sambahyang. Cuma malihat parkembangan umat Islam di jaman sakarang ini, wahini banyak umat Islam handak minta tanggung. Contoh. Ni kadang-kadang kada tahu di magrib kalau tari sanja kada tahu urang bang kada tahu urang sambahyangan ni nangin bacatur badum lagum lagum di kita kada paraian bisiki kada pamatian musik tapping jalan tarus ringi ingat kawan nah Urang kadaplah kada handak sambahyang tunaikan datang ka rumah, hormati urang bang, hargai urang sambahyang, waktu urang bang magrib di masjid kaja dilanggar ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naikan barataan ka rumah, hormati urang bang, hargai urang sambahyang, bila kita mahormati urang bang, banyak pahala apalagi kita malaksanakan di rumah. Nang baimbuar ni samacam pa wahini ne, misalnya urang bank magrib inya di masigit, misalnya kakanakan bagaya di muka langgar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nang pintar, eh kakanakan naikan, eh kakanakan naikan ka langgar, ayo naikan ka masigit, ayo naikan naikan, naikan baritaan ka masigit, nang tukang suruh, nang tukang padari, bukan handak sambahyang, tulak ka gardu, pina di jadaki, Muaah. Barni manusia tu ngarannya pintar mancaramahi urang, pintar mamadahi urang, diri saurang kada mamakai. Nah. Jadi mun kawa baik aku japa sanggurus kumpul martapura, naikan baritaan ka rumah, hormati urang bang, hargai urang sambayang, bila kita mahormati badapat pahala apalagi kita malaksanakan, bila kuitannya kada mamadahi, berarti kuitannya mandukung. Bila mana ujar guru sakumpul martabrak, bila manusia ni kada tahu di magrib atau hari sanda, kada tahu urang gor, kada tahu urang sambahyangan, itu ujar guru sakumpul martabrak, itu ngarannya sitan bin iblis.

Jadi mun bade bisi anak atau minantu naik kawan baritaan ka rumah, hormati urang bang, hargai urang sambayang, bila kuitannya kada mamadahi, bararti kuitannya.

Nang kadua ni, jangan manyakiti umat muslimin. Malihat parkembangan umat islam di jaman sakarang ini, wahini banyak jua umat islam bibini lalaki wahini banyak minta tangguh jua. Contoh, pina musti mancarter mutur, aku lima ribu, aku sapuluh ribu, aku saratus ribu, asa tagabung, asa tatulak, bah, tulak ka majelis talim berduit pun bamutur bah, carter, tulak pada habib abu bakar, tulak pada habib rafiq, tulak bisa ka majelis talim pada bupati jairullah. Misalnya, tulak pada guru Munawar, Martapura, tulak pada guru Muaz, tulak pada guru Sukri, tulak guru Sukur, tulak pada guru Wildan, tulak pada Haji Bakri, tulak pada Haji Husin Taparin, tulak misalnya ka apa ngarannya pada Haji Guru Ramli, tulak pada guru Dana, tulak pada guru Bahit, tulak pada Haji Amar Bakar Hanrantau, tulak pada guru Duan Kampung Kandangan, kasana kamari manuntut ilmu. Jikir pina mustiak jikir Loi Diingat kawan nah Amun rabah siapa nang mambangun akan Ni bulik di majelis taalim bulik di pambacaan balum lagi sampai ka rumah balum lagi naik ka rumah duduk di pelatar di warung di gardu urang nang dikuyak. Sambahyang jua kaluar siang malam kada baparaian. Ya Allah ya Tuhanku kabulkan ya Allah. Mudahan panjang umur, mudahan bawa sabuah barkat, mudahan bahagia, mudahan lapaskan daripada siksaan ajab wan api naraka. Isuk urang nih dikuyak, baik guring nyata buruk mata. Pian manguyah urang kaulah, nang dikuyah ni urangnya bakurang dosanya, nang manyabah ni batambah dosanya. Labih baik manguyah kuitan saurang di dalam kubur daripada manguyah urang, nyata bakurang dosa kuitan di dalam kubur. Umpama. Nah. Dua. Nang kadua keras, sekarang nang katiga. Nang katiga napa? Jangan durhaka lawan kuitan. Nah, taplok kuitan sigar, taplok ada rejeki, taplok ada beduit, hibur kuitan, hibur mintuha, nah abah handak ka langgar, nah handak ka masigit, nah bantu pakin miskin, nah anak yatim piatu, nah handak urang kalaparan. Andai kata kuitan ujar guru sekumpul martapura, andai kata kuitan dilibari minantu, dibari pae anak, saribu dua ribu, andai kata kuitan manyambut, pakuitan ni manduakan. Mintuhan manduakan anak lawan minantu ujar Guru Sangkul Martapura imbah sambahyang magrib atau imbah sambahyang subuh, pakuitan ni manduakan pang imbah sambahyang subuh atau imbah sambahyang magrib, manduakan anak minantu imbah sambahyang subuh, magrib, ya Allah ya Tuhanku kabulkan ya Allah mudahan anakku bahagia, mudahan inya tuntung pandang, mudahan inya rejeki nang banyak, mudahan inya panyambahyang. Mudahan inya bataubat, andai kata kuitan nih kaya mingkuha manduakan anak, manduakan minantu, imbah sambahyang subuh, imbah sambahyang subuh, imbah sambahyang magrib, atau imbah sambahyang subuh sampai maneteskan air mata kuitan nih kua nih, hibat kawan ah. Wah ini nang dicari. Sampai manitisan air mata, kuitan ni manduakan anak minantu imbah sambahyang magrib, imbah sambahyang subuh, ujar ku saumpul martawa, itu hebat. Nah itu nang dicari. Ni saran melbur kuitan sakali samustawa, ni kuitan ditukarakan malaga, dicampurakan.